Dembaş, Temaşevanên hêja ez Dîlber Cuma bi awayekî zindî li gel we me bi pêşkêşkirina xalikeke nû ji bernama Pêşeroci. Gelo em dikanin bibêjin ku cenga di navbera Rûsya û Ûkranya destpêka cenga cîhanî ya sêyem e. Rûs dixwaze Ûkranya dagîr bike. Rûs dixwaze Ûkranya dagîr bike û qedayê li ser Serokê Ûkranya Flodîmêr Zêlînskî bike ku weke Naziyên nû bi nav dike. Di nêrîna Botîn de wê bikaribe di çel û heşt demijmêran de Ûkranya dagîr bike û bi dest xwe ve bîne Lê nêrîna Bûtîn cihê xwe negirt. Ûkranya bi tevî hilweşandina binesaziya xwe dikanibû li ser lingê xwe rawesta û bisekine û ji cîhanê re îsbat bike ku xwedî hêz û îradeyeke xurt e. Li ser vê mijarê du mîvanên me hene, bêguman bi awayekî zindî ji Berlînê Doktor Heval Mîro Pisporê Fîlolojî her wiha doktora di zanista siyasî de ku bi dehan xwendekarên majistêr û doktora ji bin deste wî xaricî ne. Her wiha mêvanê me yê duyem Doktora Revend Temo derçûyê berê yê Yekîtiya Sovyetî her wiha endamek Ji damezrînerên pêşeroca şapêla pêşeroj ku bi Mişal Temûra bû. Her du mîvanê me jî hûn bi xêr hatin. Bi xêr hatine te jî dikim mamoste. Gelê bi xêr û silamet. Temaşevanên hêja bêguman hûn jî dikanin di dokumêntên xwe de binivîsînin çi pirsên wiha bên hûn jî dikanin ji mîvanê me bipirsin em jî wê di ber çavara derbas bikin her wiha ji mîvanê xwe bipirsin. Ez dixwazim ji de ji cem Doktora Revenda dest pê bikim. Doktora tu dikanî hinekî behsa Ûkranya berî dema ku di Yeketiya Sovyetî de bû û piştî ku ji Yeketiya Sovyetî derket siyaseta wan çawa hate guhartin. Tu dikanî hinekî behsa vê yekê bikî? Belê dema we xweş, dema şevanên hêja. Em spasiya Heyv TV dikin ku îşev em pişdarî vê bernameyê kirin em dixwazin hinekî bi rastî ez dixwazim e, hinekî ser e, bajarê Xarkov biaxivim dema ku milê xwendî e, Xarkov di berî di Yekîtiya Sovyê de berî ku Yekîtiya Sovyêt xira bibe Bajarê Sisiya bû ê herî mezin Yekîtiya Sovyetê de bû Xarkov. Bajarê digotinê bajarê xwendevan a, teqrîba çil înstîtû tevl û weke gotî zanguha di wî bajarî de. Bajarekî bi ekonomiyê xwe jî jê xurt bû. Bajarê Balafir ê herî giran tê de çêbûna bajarekî sînaî bû, tîcarî bû. Bibûrin ez mustelehatê erebî ez tênima ziman ji bo ku bi rastî em ne gelekî xurt in di zimanê akademî de.

Navê wê hebû û ew paytexta Ukrayîna bû di sala hezar û neh sed û nozdeh de û vê talîyê piştî weke gotî tevlî Yekîtîya Sovyet bû bû paytexta wê bajarê Kîev. Piştî ku serxwebûna xwe bir di sala hezar û neh sed û nod û yekê de Ukrayîna Bi rastî ke di warê aborî de xurt bû destpêkê de û vê taliyê hinekî jî feqîrtî lê çêbû belkî miletê wê ne yanî gelek jê hatine Ewropa ew jî weke mesela me li dinyayê bela bûn gelek li vê dirê me heval me re dixwendin û çima hûn hatine vê dirê bi rastî got em ji feqîrtî hatine. Ev kurtayî ser hinekî bajarê Xarkovî got milê xwendî berî teqrîba bîst sala û ser rewşa wêna. Baş e em werin cem Doktor Heval. Doktor Heval Emerîka, Brîtanya radigihandin digotin Rûsya dixwaze Ûkranya dagîr bike. Lê Rûsya ev yek red dikir û digot tenê min niyet heye ku ez dimbaz yan jî her du komarên Donetsk û Lugansk bi dest xwe ve bînim. Sedema wê yekê çi bû ku Ukrayna nerîna xwe Rûsya biborîne, nerîna xwe guherî û Ukrayna bi tevahî dixwaze kontrol bike? Belê. Pirseke gelekî girîng e bi rastî mamoste. Pirs şerê Rûsya, Rûsya bi rastî mesele Rûsya meselekê stratejî ye. Meselekê stratejî girêdayî pîvanê navdewletî ye. Yanî mesela Rûsya bi rastî ne meseleke herêmî ye û ne girêdayî kêmnet yanî wekî gotî ew miletê rûs ên ûkraynî ku li Donbasê dijin li cumhûriyeta wek wiha wek kerem kirî Donetsk û herweha Lugansk de dijîn. Belê, bi rastî pir sicoyekê gewmestir e bi gelekê. Yek ji wan Rûsya, Rûsya berî ku dest vê dest bi vê êrîşê bike, pênc dewletê Sovyeta berê dan dora xwe, wekî em karin bên Sovyeteke piçûk, û her wiha jî têkilahiyê xwe yê gelekî xurt bi Sînê re jî çêkirin yanî heta radayekî haziriya xwe kir û Rûsya dixwaze pîvanekî yanî dixwaze weke Sovyeta berê belkî yanî vî awayî bi şeklekî netewî yanî bi teşeke netewî nav dewletî dixwaze bêje ez hêzeke nav dewletî me û her wiha jî dixwaze Ukrayna dikeve ser sînorê Yekîtiya Ewropa û dikeve ser sînorê NATOyê. Xwaze bêje va ser sînorê Yekîtiya Ewropa me ser sînorê NATOyê me. Yanî Rûsya dixwaze hêza xwe xwe ferz bike weke hêzeke nav dewletî û ev bê guman jî armanca Rûsya ne tenê herêmî ye, mesela wê meselekê stratejîk nav dewletî ye mamoste.

û yanî belkî heta niha jî hinek hevalê me hene pêwendiyê me bûare ne em bi zimanê rûsî bûare diaxivin. Ewna kokiya ziman ti carî di Ukrayna de me nedît. Baş e, çi hişt ku xelkê Ukrayna wisa bi bi leşgerê xwe re bisekine, bi serokê xwe re bisekine? Bi taybet niha dibêjê ino di wan deman de ew ferq û cudahî tune. Çima niha ferqê dikin li navbera xwe û rûsan? Êm ez bînim setema go Putin mesela Cezîra Qırım derbas bûyê da û weke gotî dest li ser danî ji wî çaxî ve ev nakokî di navbera Rûsya û Ukrayna de çêbû, bi vê setemê ka miletê Ukraynî jî bî rengê çavreşiyê avêtine Pûtîn çawa ti tê parçekî ji erda me tu dibê dixê bin destê xwe de ev setem bû ku îro hemû dijî Rûsya dirabe bi rastî. Baş e. Doktor Heval, Rûs di xîlalê rojekê de du komar ava kirin û ragihandin û qet li Neteweyê Yekbûyî ve negeriya ka ev yek li cem wan tê qebûlkirin yan na. Bi nêrîna te de ev yek cihê xwe dadigire di nava Neteweyên Yekbûyî? Bêguman bêguman Rûsya dixwaze bêje ku ez hêzeke navdewletî me û ez stratejî emn yanî eşayîşa min a qewmî yan jî ya netewî li ser hemû tiştî re ye. Ev her du ev Ukrayîna di dîrokê de di sala hezar û heft sed û niha de Boltava tê bîra me Poltava, dema ku Rûsya Ukrayna ji ji Osmaniya xilas kir û Osmanî şikandin we vî awayî ya Rojhilat ket destê Rûsya heta sa ya Rojava ket dest yanî ket ya Rojava jî wekî hûn zanin te bû girêdayî Polonyayê ya wî wextî lê belê salê hezar û neh sed şerê cîhana duyemîn de

Miletê Rûs û Ukraynî bi hev re jiyane her wextî weke du xwişk bi hev re jiyane. Yanî bi hev e heta çarnûsiya wan, heta cûk, heta ernîgariya wan, heta terkîba yan jî li hevhatina wa ya civakî jî ya malbat yanî civakî jî bi rastî gelekî nav hev de ne. Înca Rûsya bi rastî li gelê Ukraynî dinihêre, li Ukrayna weke parçekî di wekî stratejîya da piştî piştîn yan ya da dawî yan jî pişt lêveger yan piştveger ji Rûsya re dibîne. Dema ku hêzên nav dewletî nêzîkî Ukrayna dibin ew hesab dibin ew hesab dikin ketin axa Rûsyayê de. ew ke ew hesab dikin stratejiyên nav netewî yanî yê qewmî em in qewmê tu Rûsya e, dagîr kirine. Vê saykolojiya ha, bi vê vê stratejiya ha û her wiha jî vê ruhiya netewî roste bi hev digerin lê belê ew hesabatê wan şaş in. Şaş derketin. Çima? Belê. Tevî ku dewleteke mezin e. Ne divê ku li dewletên din jî vegere ku ku ewana jî qebûlkirina vê va herdu dewletan bidin heta şeriyata xwe di nava neteweyên yekbûyî de bigire. Bi rastî bi rastî em bê em vekirî bijin niha esayîşa nav dewletî destê pênc dewletan de ye. Yanî welatekê birayê wa yê mezin Amerîka ye û çar birayê piçûk hene. Yanî em em wa kurtayî biborin belkî em mistelex ev têgeh bi têgehên polotolojiyayê nayên karan yan yê diplomatîk lê belê bila ji bo ku bête famkirin rehetî bi zimanekî sivik bête gotin. Înca ew her pênc dewlet bi taybet yanî Welatê Yekbûyî û Rûsya Yanî maf di din xwe ku ev di vê gerdonê de weke hêzeke nav dewletî ku mafê wan heye nîgariya vê dinyayê nav xwe de parçe bikin. Dema tê bîra me sala du hezar û heşt a we dît ku çawa êrîş da ser Georgia û çawa çawa Abxazya û her wiha kirin du cumhuriyet wir jî çêkirin we û nas jî kirin îtiraf wan kir. و her wiha li aliyê benda siroviya jî wê derê jî eskerê xwe birine wir wir jî cumhurî çêkir yanî ev ne ya yekemîn e yanî krêmiya ye û her wiha denbas e û heta niha ukrayîna ne ji bo rûsya ne ne cara yekemîn e ew xwe dibîne hêzeke nav dewletî û ew herêm yanî sovyeta berê û ji erd nîgarî divê nato nêzîk nebe û ji bo wê yekê jî bo bo rûsya ev meseleke stratejî ye bi rastî Belê. Doktora Revend, Doktora Rovend, tu çawa dibînî? Yanî xelkê Ûkranya dema ku biryara xwe standin, ne ji mafê wan e ku ewana jî bixwazin kê bikin hevalê xwe, kê bikin hevpeymanê xwe, ji mafê wan nîne ev yek? Bêguman her Welatek parêz her welatekî dixwazê ku ew jî e, kî cîranî bê, kî ew yanî weke ey mirov bixwazê ji xwe re hevalekî çêkê ji mafê ey miroviye e, ji xwe re ew e, hilbijêrê. Bikevê NATO de, e, destê xwe bixê destê Amerîka de. Bes Putin vî tiştî naxwazê. Ew bê wextê ku dest kete NATO de yan e, Dest da Emerîkana madam li vê dirê pêl masalhê min dibê. Her yekî ser maslaha xwe digirî li vê dirê. Putin bi vî rengî dimeyzênê ew dibê wextê ku îro bikevê NATO da û ew ser sînorê min e. Madam Ukrayna tiştekî wê bi Rûsa re nema li vê dirê. çû wê dûrî wê tevê û Putin vî tiştî naxwazê û sedemê vê jî Putin yani îro ev îro roja heştaya e, bajarê Ukrayna bi ser hevde hêrivand yani millet hemû çola xisti bi rastî Putin Doktora yani... çima Rusya ev yek bi diplomasiyet çareser nekir? Çima yani mesela şer anî holê?

belkî tenê kesê ku weke gotî Rûs heta yanî li exbarî Rûsan guhdar kir gelek Rûs bi xwe jî dijî ku Pûtîn e, dijî e, Ukrayna re bûye, dijî vî şerê heye. Bi rastî timam duê tirsê de ne. Dibêjin inu Pûtîn e, ew cinûn ezemê dînbûn cem wî çêbûye ku Dikarê şerê cîhanî ê sisiyal derbixê. Yanî ev setemeke gelekî giring e ew naxwazê kes nêzîkî sînor bibê. Ev ya muhime cem Pûtîn. Doktor Heval, me giyan didît ku Emerîka jî her wiha Yekîtiya Ewropa Nato, hemî alîkariya Ûkranya çi di warê leşgerî, çi di warê radestkirina çekan, çima du rojên pêşiyê de ev dewlet hemî bêdeng man li ser êrîşa Rûsya li ser Ûkranya? Belê, bi rastî bi rastî em lê meseleyê binihêrin. Mesela gelekî gewre ye, gelekî mezin e. Mesela stratejîk Lejtikeke gelekî stratejîk e di navbîna Amerîka yan Rojava û we Rûsyayê de. Wan wan destpêkê de digotin em ê em ê em ê Ukrayna derbasî nava Yekîtiya Ewropa bikin û her wiha jî derbasî nava NATO'yê bikin. Ewilî wisa digotin piştî ku Pûtîn nêzîkî sînor bû hêberî ku êrîş bike nêzîkî sînor bû xwe amade kiribû ji bo êrîşkirinê hemû wan got NATO got tu cara bo Ukrayna şer nakin welatê yekbûyî jî got got wela du roj in sê roj jin wê Kîyev biherife wê bikeve destê wan de yanî saykolojiya Pûtîn dilged germ dikirin yanî dilgermiya wî xurttir dikirin yanî dixwestin ku ew êrîş bike û bi rastî jî ew sustbûna wan lejtika bêguman meselek lejtikek stratejîk bû we ew weritandin jî yanî bi rastî niha Pûtîn weritiye weritî ji ber ku kete di vî şerî de ev şer saleke dî yanî hemûan got belkî we hemûa yanî wan digot sê roj in و Mosko digot du roj in lê danênerên danêrên stratejîk in politolojiyê digotin çil rojî karê dewam bike eger eger Ukrayna tu alîkariyê ji tu deverê nestîne yanî eskerî û leşkerî û lojistîkî û aborî heta karê çil rojî li ber xwe bide zêdeyî çil rojan Eger bimîne wê ji bin xwe ve hêza wê ya leşkerî û hêza wê ya aborî tehemulê nake. Wê ji wê ji bi xwe ve ji hundir ve bête herfandin û a muxalefa ku li ser roj çayê karin dest desthilatê bêxin destê xwe. Lê belê me dît ku dema roja sê piştî ku Pûtîn hata weritandin Tevlî nava axa Rûsyayê bû, haziriyê NATOyê hebûn. NATO sedîl sed hazir e. Yo Welatê Yekbûyî ji heta şerê newewî re hazir e belî ku ew êrîş bike. Divê em hemû bizanin. Ew eger Pûtîn dixê di serê xwe de şaş bû di hisabatê xwe de bi rastî. Wî digot NATO ser min ve nayê. Wî digot Ewropa dengê xwe nakin. Wî digot yanî wî digot Welatê Yekbûyî jî bê hêza mezin Li erd û ziman û bi aborî û bi leşkerî û bi aliyê teknîkî û bi aliyê istixbaratî û bi aliyê bi aliyê ta eskerî leşkerî wî digo ew wa wî digo ew arîkariya wan nake lê îro arî wan dikin yani tê wê watê tê wê watê berêz yani eger izna we hebe bila ez hêneketî jî zelar bikim man mane xwe ev mesela şerê hayê têkirin şerekê gewre hat jê re hat hazirî jê re hate kirin dalê saykolojî de di aliyê medya de di aliyê propaganda de we heta kirin ku Putin bi rastî weke doktora Rewfend got got go nexweşiya meznayî pêr nexweşî pêr çêbû ku hesfêsane Yani rihleka çoneke sivika ez ê herma gula ez ê herma Kiyevê wê hemû birevin wê desilatê cî bihêlin ez ê wê derê desilata xwe ez ê ragihînim lê belê teqdîr şayet teqdîrê wî yan jî şîroveyên Putin û hesabat û pîvanê wî şaş derketin yek wî digo gelê Ukraynî wê birevê Yek li doyê wî digo ew şîretkarê dora wî ewan jî ewşa wan jî ewkîya ew kirine di vê lêstikê. Yanî ew stratejîkerên dora wî jî jê re sivik kirin ku hêza me leşkerî heye û hêza me lojîstikî ye û her wiha gelê me li Donbasê jî û li Kiyevê hemû roz in û heta yê Ukraynî jî ew jî prosê me ne. Vî bi vî bi vê saykolojiyê bi van pîvana nêzîk bûn û ew li ber xwe nadin. Ya sê ya sê bawer bikin Rûsya fikirî digoşt ez ê çekê kîma yani çekê min ê newawî heye, bombê min hene we raketê min hene va Amerîka nêzîkî sînor bûm destê xwe hilda got ez ez mudaxele nakim. We NATOyê jî got em mudaxele nakin em şer nakin. We bo vê yekê Putin hesab kir ku bi van tehdîdê wî şerê û propaganda Putin kir wa şerê saykolojî yanî nefsî û propagandayî kir di rêya televîzyonê xwe re di rêya di rêya di rêya civînê xwe yê taybet re ev hemû şaşiyê ku tê wê wa tê bi aliyê di aliyê stratejîk de di aliyê politolojîk de ku haziriyê wî, teqdîrat û pîvanê wî yî ji bo vî şerî sedî li sed yanî pîvanê wî serê sedî heftî jî şaş şaş pîvanê xwe mixabin pîvanê xwe ava kirin. Bo wê yekê hûn dibînin şera wê dirêj bibe çimkû NATO kete nav, Amerîka kete nav, Gelê Ru, gelê Ukrayna gelek berxweder e, hîj welatê xwe dike û propagandakî gelek mezin niha tê kirin li Ewropa, li dinyayê hemûyî li Ukrayna ji bo şer û berxwedanê. Wê gelê Ukraynî niha şer wê bikin û ev şera jî wê dirêj bibe. Çimku welatên mezin û dewletên mezin wê Rûsa dixwazin. Rûsya jî

Bele em heqê temaşevanê xwe jî nebin. Bêguman mamoste Derwîş jî dibêje ji Doktora Roven pirs dike dibêje heta çiqasî rast e ku Kurd li Ûkranya hene berî hezar salî? Yani ji hezar salî ve kurd li Ukrayna hene. Bi rastî ez nû dibihîzim nû kurd berî hezar salî li Ukrayna hene ji kû dê ev hatiye ez nizanim. Ji bo ku dema me li wir xwendiye kesekî ev gotin negotiye bes kurdê Sovyetê bêje li wê dirê hene dijîn. Dema

Karabax li saz kurd tê de ne. Şerê ku di navbera Ermeniya û Azerbaycanê de çêbû, ew çax ser Karabaxê kurdê Sovyetê gelek cara digo em yanî cihê me bû, Stalin ew belawela kirin. Ema no berî hezar salî kurd li Ukrayna bibûra ez nû pê dibihîzim bi rastî. Lê kurd baş li Sovyetê hebûn, li Yekîtiya Sovyetê, li gelek cemhuriyatê ne em

Belê, bi rastî şaşiya ku Mînsk ketiye de xwe ev bi ev şaşî yanî okra Kiev Kiev mesela mesela Dinbasê bi cidî negirt. Ew her demî difikirîn ew her demî difikirîn ku wê meselê bi awayekî eskerî yanî leşkerî çareser bikin. و ew dinbaz jî bêguman dema ku Mînsk eger peymana Mînsk bêta bêta cîbicî kirin bêguman êdî êdî Kiev nema azad e. Yani Kiev serê xwe bê bê gelê Rosê li Ukrayna nema karê tefe bigere. Çimku di di miletê sereke hene li Ukrayna divê em vê rastiyê realîteyê qebûl bipejirînin. Yek jê gelê Rûs e û yê din jî gelê Ukraynî ne. Yê gelê Ukraynî yê resen in û her wiha gelê Rûs jî buhare ne. Ew jî ew jî dîrokî de li wê herêmê dijin. Yanî bo wê yekê ev ev ev rêkeftin stratîjî ye bo bo bo bo Moskow. Eger bêta bihata hemzekirin bihata wajokirin tê vê watê destûreke nû tê divê bêta çêkirin. hilbijartin bo destûra welat nû ve و gelê Rûsya li wir li Donbasê weke gelê duyem û fermî zimanê Rûsî jî zimanê fermî yê dewletê we bi awayî li wê derê konfederasyonek yan jî federasyone ji kêmayî ve bawer dikim konfederasyone çimkû weke du cumhur weke du komarên serbixwe ne ji du hezar û çardehê wir be Êdî nema federalîzmê jî nema qebûl nema dipejirînin konfederalîzm wê çê bibe. Konfederalîzm di di komar bi hev di milet êdî mane xwe tê wê watê êdî bi Rusya êdî Ukrayna yanî Kiev û nema siyaseta xwe ya derve de êdî nema azad e. Vî awayî Kiev xwe hesab dikir ku ew Donbas bi xwe hal bikin we sînorê wan in û her wiha jî Rojava dinihêrtin ku Rojava welatê yekbûyî dempêşa xwe di Yekîtiya Ewropa de didîtin. Bo vê yekê jî ev mesele vî awayî hatiye hatiye hatiye şîrovekirin û hatiye dîtin. Baş e Doktora Revend. Rûsya çekên xwe, hêzên xwe dianî ser sînorê Ûkranya. Her wiha radigihand digot, Ez êrîşî Ûkranya nakim. Lê me giyan dît ku çawa êrîşekî berfereh bire ser Ûkranya. Niha jî nato hêza xwe hêzeke mezin jî dibe dike Ewropaya Rojhilat û dibêje ez ti carî bi Rûsya re rûbirûbûyî Rûsya nabim û pê re nakevime cengê. Gelo wê

Weke carê digo dîrok xwe divegerênê. NATO wê ti alîkariyê tenê ji dûr ji dûr alîkariyê didê Ukrayna, dibêjê ez nikarim ez ka leşker werim pitara şer bikim û Amerîka jî vê gotinê dibêjê. Heta serokê Ukrayna alîkarî ji Îsraîl xwest. ji bo ku alîkariyê pê re bike û Îsraîl bi xwe jî alîkarî nekir tenê got ez karim yanî e, meseleyê însanî alîkariyî ez ji te re bişênim em nikarim ez e, bi Rûs- e, bi Putin re bi Rûsya re ez e, mesalihê xwe xirakim yanî her yekî e, mesleha xwe naxwazê bi êdî re xirakê êm li gor nerînê me Serokê Ukrayna mirovekî ne siyasetmedar bû bi rastî dilxwaz e ji bo miletê xwe û belkî dixwazê xwe weke gotî heta nuqta talî jî bibê qurbanî ji bo miletê xwe bes ne mirovekî siyasetmedar e. Wextê em werin miqarenê wî û Pûtîn re bikin Pûtîn mirovekî berê bi muxaberatê Rûsî re KGB re bû. Yanî xelfiyeke wî siyasî xurt heye. Zanê çawa weke gotî siyaseta xwe bikê li cîhanê û di nav miletê Rûs de û di Sovyetê bi xwe berê de jî. Yanî ew xelfiyeke wî xurt heye heta îro. xwedibînê mirovekî nûdkarê şerê cîhanê sisiyal dar bidê ku Ukrayna bikevê hilfê NATO da û ku jê nevegerê dixwazê vê tehdîda ha bidê dinyayê hemûkî û ê mid nerînê min de wê belkî ne ku ez ji Putin re çepka didim na. Bes ez bînim li gor nûçeya Pûtîn belkî ya xwe bibê serî. Baş e tu dibêjî ino serokê Ûkranya ne xwedî ezmûnekî siyasî ye. Baş e çawa kanibû ew qas milet bi xwe ve girêde yanî dema di hilbijartinan de gelek ragihandinan behsa wê yekê kir ku zêdetirî sedî heftê deng bi dest xwe ve anîn. Çawa dikaribû vî miletî bi aliyê xwe ve bîne eger ne xwedî ezmûneke siyasî be. Ne min ha got min got mirovekî e, bi bi dilê xwe bi- di- di- mirov di- carna atifa mirova jî hene yek Aha. wî hestê xwe e, dengda millet berê hijê dikir ka mumesilek bû artîst Evet. bûna bû Aha. rengî millet hijê kir bi ser vê awayî jî e, belkî e, me hemûka jî dît e, filmek bû mesrehîk bû

xweşpiştawa ne da alîkîkarî bû ew jî weke ey serokê ey welat rajê ok gotî mal û pera û herêj xwe re li cûa xwe li va welatê got gotnê gore mê deriyê xweştara vekin were li cû êl cema biqedmêne ev tiştê hane kir mesela nu ez bêjim na yanî Xerb û Amerîka wî kirine lêstik bi rastî ji xwe re di nerînê min de ev e. Wî kirine lêstikek ji bo ku Amerîka Rûsya yanî biqezmênê bihêlê ku Rûsya tenazulata jê re bike ji bo ku Amerîka jî bimênê el dewle el uzma di dinyayê hemûkî de. Bi rastî lêstik ne gelekî ji mamestir çêdibin. Ez dixwazim bes nemûneke biçûçik mesela korona.

ku hikûmeta Ukrayna ferq û cudahiyê dike navbera xelkê Ukrayna û xelkên biyanî bi taybet li ser sînorê di navbera Polanda û Ukrayna de. Sedama wê yekê çi ye ku vê ferq û cudahiyê dikêke? Berê ku ez vê pirsê cewab bersîva we bidim, Doktora Rufen behsa tiştekî gelekî girîng kir. Bi rastî eger îzna we hebe ez çend Kerem çend xulekana zê şîrove bikim. Bi rastî rast doktora rast dibêje. Yanî bi rastî ew ew şerê cîhanî ku em dibêjin nabe. Tenê wê yanî armanca welatê Yekbûyî û NATOyê ku Rûsya zeîf bikin. Wê zeîf jî bikeve, eskerî wê ser bikeve. Dibe. Îhtîmal gelek mezin heye ku di wê şer gelek dirêj bibe, wê gelekî jî bikelfe. Serkeftinê eskerî wê pêk bîne lê ne hemûyî. Lê belê wê di aliyê aborî de jî û di aliyê diplomasî de di aliyê siyasî de wê gelekî zehmetiya jî bikişîne. Lê tê tê nagihê wê qonaxê ku şerê cîhana suyemîn dest pê bike çimku armanca wan ne ew e ku şerê cîhana sê a bikin û nakevin şerê cîhana rû bi rû nakevin beramberê hevdû. Lê berê wek wek wek dîsa jî wek wek kerem kir serokê wê rast e mirovekê hunermend e lê belê kesekî xwe ispat kir ku mirovekê cangoriyê miletê xwe welatê xwe ye û wê heta dawiyê jî wê li ber xwe bidê. Ev rêya tê ev hatiye piştrastkirin. Belê vê vê dixwazim bêjim ku ev şera wê dirêjê hev dirêjê hevdû bibe û armanjê ew e ku Rûsya di hundir de zeîf bikin di aliyê aborî de we her wa di aliyê leşkerî de we her wa jî heta di li ser astê nav dewletî jî sînor bikin ku êdî nikaribe êrîşê bercewendiyên dewletê welatê yek bûyî meselen bike yan jî minafesa milmilaniyê bike lê belê ew heta hazirin jî ku Ukrayna tek biçe û ihtimal gelekî mezine ku Ukrayna bê qurban jî yani gelê zirara herî mezin û bibe wê li Ukrayna ber gelê Ukraynî bibe ya rast ew heger Kiev Eger serokek serokatiya wê girîng bû hiyar bi sekiniya yanî ya rast ew ku yanî ne baliye ne bi ne bi Moskoyê re ba ne Brukselê re ba man yanî wekî eyn Finlanda wekî Swêdê hiyadî ma ban bê teref ma ban û wekî dijî ne tevlî NATOyê bû ban û ne tevlî Moskoyê bû ban. Bi awayî karî bû silsil pêşiya Zêlênskî heta îro jî heye. Girînga girînga çareseriya wê zûtirîn wext de ji bo Ukrayna gelê Ukrayna û dempêşa wê ya ku gelekî tariya û gelekî dikare bê qurban ku bête rizgarkirin yanî xirabûya mezin feleketê mezin ser de newin Girîng e dengûbasiya bikin û girîng e jî li ser Mînîsk dîsa careke dî tê de bifikirin. We ji bo çi ev mesela mesela ku necdperestiyê weke wek kerem kir ku niha li ser sînorê Ukrayna rû dide. Bi rastî Bi rastî yanî ew jî vedigere tevgerek niha heye li wir. Tevgereke em karin ji wan re bêjin necezperest in. Yanî mirovê mirovê hinekî yanî unsuriyet bi wan re heye. Yanî Ukrayîna û gelê Ukraynî ewilî wan di pîvanê xwe de dibînin. Grûpek vî awayî jî niha di nava vê hikûmetê de heye. Lê ne hemû.

Yaban, Avustralya, gelek dewletên ji dervayî NATO'yê û Yekîtiya Ewropa jî sizayên aborî danîne ser Rûsya ji bo ku Rûsya ji ser biryara xwe vegere û vê êrîşê rawestîne. Bi nêrîna te ev sizayên aborî ta çiqasî bandorê li ser aboriya Rûsya dike? Bêgoman ez bînim ino ti tesîra wêneyê aborî ez bêjim wê li Pûtîn û Rûsya nekê. Ji bo ku yekî weke Pûtîn bîkun berê e, xwe amade kiriye. Yanî çiqasî dibêjin ino em ê iqûbet îqtîsadiyê û yanî dinya serseriyê xira kirine ji hemû aliyê ve Ez dibînim inû ti tesîrê wî lê nebê. Ekîd Pûtîn berînha xwe amade kiriye. Dibêjin inû perîna ji binûga dest danîne berî çendekî duh bû belkî. Me dît gemîk yekî milyardêrekî rûs bû Almana dest ser danî. Yanî ez bînim ev qase ti tesîrê lê nake. Bi rastî ev ne şerê wîne bi Ukrayna re nasekinênê. Ez dibînim bêhtir wîne weke agirê got bêhtir geş bikê. Putin bêhtir geş dikê.

ew bi xwe dibêjin nîzama Swift yani gelekî bandor li me kiriye. Wê çawa kanibin vê yekê bi miletê xwe bidin qebûlkirin. Rast e, tesîreyna li mileta daymen bandora ekonomî li mileta daymen dibê niha şer çêbûwa heta miletê Belcîkî îro ez ketima rûpelekî de ji hevdû re dinivîsandin wê çiqas tesîr li mileta bê ne tenê wê li Rûsa bê ne tenê wê li Xerbê bê yanî teqrîben e, diwarê aborî de li cîhanê hemû kî dibê wa li Rojava duh şer li vir çêbû li Rojava e, esarê e, xwarinê û tişta gelek hemû tişt bilind kirin. Li vê dirê mesela mazotê, gazê hemû bilind kirin. Helbet wê tesîr bê. Ez dibêjim û bi Putin re

Alîkariyê bidine miletê xwe ez teban ev nerîna min e. Ez bêjim wê tesîrê lê nênekê. Yanî çiqa eqûbata bidine Pûtîn wê pê re ferq nekê. Tenê kengiyê Pûtîn re ferq kê wextê ku NATO û Amerîka û kesê ku Zîlînskî alîkarî jê ji wa xwest wî çaxî leşkerî tevl û wîna bûn, belkî wî çaxî karibne Pûtîn ema meselê iqûbata Ednerînê me de ti tesîrê lê nakî. Bele, bêguman me dît ku ino Swêd û Fînlanda jî dixwazin ku xwe derbasî hevpeymaniya NATO'yê bikin. Gelo wê Rûs şerekî wisa li gel Swêd û Fînlanda jî Pêk bîne ev pirs ji Doktor Heval rê. Belê bi rastî ji bo yî Felenda, Filenda, rewşa Filenda û ya Swêdê cuda ye. Ji aliyê erdnîgarî ve jî û ji aliyê stratejî ve jî û ji aliyê hesabatên hesabatên tarîxî ve jî Rûsya ew ti caran nekirine di pîvanê xwe yê stratejîk de ku rojekî ji roja ew parçekê ji Sovyetê ne, Sovyeta caran e yan jî ji Rûsyayê ne, yan ji dîroka Rûsyayê ne, yan jî stratejiyê Rûsya ne. Rûsya bi çavekî yanî bo Rûsya dinihêre ku du dewletê bêteref in yanî hiyadî ne.

Belê, belê. Rast e diçin û tên ser Brîtanya re jî gelek cara derbas bûne. Heta li Amerîka re derbas bûne. Yanî evera eveya navê pîvane ku mesele stratejî ye û mesele armancek armancên stratejîk jê hene. Belê tursek wekî şerekî em karin bêjin psîkolojî tê kirin û hesabatê wan hesabatê Rûsya deqîqin di herêmê de yanî herêma Sovyeta berê de bêhtir yanî stratejiya wan di sînor û erdnîgariya Sovyeta caran de li wir de bêhtir bêhtir foksa xwe dikin wekî wekî stratejî lê belê dewletên Skandinavî gorî dîtin û yanî gorî şîrova û we dûrçonên

Ukrayna çekên xwe yê newewî radest bike û Amerîka jî wê parastina Ukrayna bike. Çima ev îtîfaqî pêk nat? Çima pêk nehat ji bo ku me kiliya dijî me de anî ziman Putin dixwaze kes nêzîkî sînorî wî ne nebê. Çi welatê nêzîkî sînor bê dibê qîma minayê kes derbas bî nato bibê. Ev yek jê ya diduwa Pûtîn dixwaze bilexes Okrayîna dibê parçek ji min e, çênabê tevlû

Yani Ee, Sud ji vê yekê çi ye ku Brêtanya û û Amerîka dixwaze vî arî kur bike? Ee, Mesele bi rastî gava mirov bi awakî stratejîk nêzîk dibe. Bi dûrbênê û e, bi dûrbûnê teorîk teoriyên yanî dîtanên e, politolojî nêzîk dibe. Bi rastî ev şerra şerê di rastiyê de şerê Moskoyê bi yekî welatê yekbûyî û bi Londonê re ye. Yanî şerê dewletê mezin e li ser axa Ukrayna weke çawa rû dide li Sûriya weke bi awayekê yanî bi awayekî rû da îro bi awayekê berfereh li ser axa Ukrayna rû dide veya şerran min got şerekê bi rastî stratejî ye lê belê lê holê lê belê yanî îhtîmala gelek mezin heye ku gelê Rûsya serê xwe hil bide muxalefe li Rûsyayê de niha berfara dibe û aykono abûriya Rûsya rasta wekî wekî wekî desthilata leşkerî û emnî û eskerî Rûsya wê li ber xwe bide heta û berê tecaribê wê di wextê Sovyetê de hene çiqasî bardoxê zehmet serwade hatine û tehamul kirin lê belê eger eger muxalefe dijwartir bibe û eger yanî li robel bêhtir bikeve و betalet dijwartir bibe و gelê ew muxalefe jî pêş de biçe belkî niha Kiev û Mosko yanî Putin jî û Zelenskî bi rastî di mesela van mifawedatê ku niha di nêv wan de çêdibin bawayekî stratejîk bigirin ku heleke wesat nav xwe de bibînin. Bele Doktora Revend pirsa min ê dawiye ji te jî û her wiha ji Doktor Heval jî. Berê giyan ez ji te bikim. Bi rastî di nêrîna te de wê şerê cîhanî ya sêyem çê bibe yan na û heger çê bibe wê newewî be yan jî na. Di nerînê min de ez bêjim wê çê nebê. Ber ku Putin dixwazê yani mufawedata bi Zîlînskî re bikê û Zîlînskî jî dixwazê mufawedata pê re bikê û Heger çêbû jî yanî berî diho bû nizane îro ser meseleyê sporê bû go no wê betal bê gok ya dinyayê ser Kasil Alem weke gotî rabû go Putin gotiye ma wê dinya mênê yanî ew jî tehdîdeke tirseke belkî dixwazê bela bikê bes ez bê goman ez bêjim Şerê cîhanî ê siya wê çênebê. Heger çêbû jî belkî xerab be. Yani rastî em nikarin beh em ne muhelil siyasî ne û em em nikarin em tenê nerînê xwe didin em bihêvîne ku ew şer çênebê em bihêvîne ku aştî di navbera her du terefa de çêbibê

Vekirî em bêjin hêza newewiya ku li cem welatê yekbûyî heyî li Amerîka heye belkî heşt cara bêhtir e ji ji Moskoyê veya veya ne ne ez dibêjim we London jî wisa ye wan xwe hazir kirine jî ji zimana ve yanî ji ji ismana ve ji ser behrê ser erdê Amerîka zû de xwe hazir kiriye we hevalbendê wê jî weke London jî hazir e

Şer gelekî berfireh jî bibe bawer dikim ku wê wê li Ewropa jî yanî erê hemû niha yek in lê wê Ewropa bi xwe jî destûrê nedin ku kevin nava şer de wê şer nebe şerê newewî ez bawer nakim ku bibe serê sedî yek ew jî wê newewî bibe lê belê ne tenê ne tenê wê Rûsya wê êrîş bike bawer dikim hê berê wê êrîş bikin wekî Hisabê welatê yekbûyî ew in yan hisabê wan baş kirine û berêz û rûs gelekî bi aqil in we baş zanin Amerîka heta kur giraniya wê heye û hevalbendê wê newewiyeta wan û xurtbûn û wan û we her wa haziriyê wan heta kur in bo wê yekê ez bawer nakim ew tiştekê wisa bike. Bi rastî me digot pirsa dawiyê lê xelk jî pirs dike. Xelîl Qadir dibêje yanî ev şera wê bandorê li ser sîstema locîstî bike, locîstiya alemî wê bike bi taybet ku Rûsya em dizanin genim lê tê çandin gelek ew hene li Rûsya xelk jê werdigire bi rastî. Belê pirs min re yan doktor re re?

û her weha jî nefta xwe gaza xwe jî ji welatê pêşenga gaz û petrol û zêr û zîv û gelimê xwe de. Bêguman wê bandor çêbibe wê giranî çêbibe wê şerê cîhana yekemîn û duyemîn tê bîra me. Lê nake wê qonaxa hewqasî berz li ser welatê yê welatên rojava û welatên yekbûyî wê nebe çimkû bi rastî bedîlê wan alternatîvê wan hene. Bi vê baleyê dagirin. Belê em gelekî spasiya we dikin. Bêguman em spasiya temaşevanên xwe dikin li ser wa komêntên wan. Bêguman gelek komênt hebûn lê dema me kurt e bi rastî. Ê ku me komêntên wan nikanibû bixwendana yan jî pirs ji mêvanê xwe bikirana em lêborînê ji wan dixwazin. Her wiha em spasiya her du mêvanên xwe dikin Doktor Heval Mîro pisporê fîlolojî û her wiha doktora zanista siyasî pêra ye. Her weha mîvanê me yê duyemîn jî Doktora Revend Temo derçûyê berê yê Yekîtiya Sovyetî her weha endamê endamê tesîsa şepêla pê şeroj bi Şehîd Mişal Temo re. Bi vî awayî em digêne dawiya programa xwe temaşevanên hêja heta bernameyeke dîn bimînin di xêr û xweşiyê de. Dem baş.